Nyadi tagung Arjuna tu laban ke abih sekul suba alu gawa ba ladang wai. Au laban ke merumu menua tauka rumah panjai seraya ne sigi dikelingi ladang magah-magah. Gawa ba ladang nyadi maya ujung minggu ne tadi bakal selama au bebai-bai ngiga. lauk ba bas baka ni meh mukat apa nama semua tadi tu ai. Nyadi ba menua sida iya nya au endang utek silalu dipa sitai ujung minggu nganti maya baya nepan. Nemu kita reti nya wai baya nepan urip tuai nemu reti nya. Nang ke sigi pengawa rumah panjai dau ai ngasu beburu apa nama semua laban bisi senapang dang. Jadi lemai nya seduai iya Agung Olimping tu tadi bebai bejalai au ngipak baya ke benung nepan lemai hari. Rumah sia kira ku bisi setengah jam ari rumah sidai nya agi endur ka Delawa seduai ngena muto nya au. Jalai. Jai weh kitai mega nemu jalai ladang pemit keti nya indik pusun indik luri tadi penalam tadi uii semua ku jaku dei bediri dia apus meh pala tadi sema ku jaku nya wai de emm utai deka dilawa seduai tadi endur bayak ka meh nepan mayuh ke siku dua ke duai sampai ngelima ngenam iku kali nepan ti meda meh hari duai alai tadi. Ba siti endur ai terejun au dalam kampung din. Nama pupok meh seduai ai lemai nyawa ai senang sigi udah malam malam ngaba ke bisi mai picit. Muto enta dei parking tisi jalai dia seduai ai balu jalai kaki tama ke dalam babas gin. Sambil ke bejalai sambil ke nengau kiba kanan kati bisi landak bisi pelandok kidi nyet ari duai. Kira ke bisi sebatang nginsap meh seduai ke udah bejalai tama ke babas kin. Dia limping ti bisi meda mata utai penggau iya. Nyin bepuchok nyin. Iya nyadi iya belaba ke nya. Mata amu ensang au iya ga pun kayu nya duai balat amai ga nyeguyat guyat engka mungsang tadi ulih kebuah ku ati iya. Anang ku ai pejalai kin andi unggal. Anang ku ai nganti ku nimbak mungsang nya lagi baru ding ambi kin. Ku limping ninga nya pia tadi tagu ne tadi nadai munyi dulu dua ngetat kediri nama au besut tukar enggau penabur. Selinting manah mata ne tadi alu kachit alu timba peda bedarup woi. Berentum ja labuh ku ujung nyin ba mua duai din. Nya udah nya unggal ami kin alu pantap engka nyagi idup lagi. Ku limping wai. Aaa nama tagu palu berumban. Belawa kin sambil nyentak duku iya. Iya belaba engka temu ensang agi idup lagi ku iya. Datai iya ba endur bunyi ke meredup ne tadi dia iya meda darah nya wai mayuh amai. Macha chir wai kiba kanan bisi magang ne bekau darah nya. Tang tubuh jelu ke labuh ari kayu meredup ke baruh kin nadai dipeda. Nya ke sebengkah iya tadi. Tenggau iya kiba nadai, tenggau iya ke belakang, tenggau iya ke mua, tenggau iya ke dinya ke kanan nadai agei meda. Tilik iya ba baruh-baruh sebelah nya nadai agei meda. Tang darah nya bisi wei. Au tilik iya ke atas engka tepanggai enda patut ka laban iya nyudah bedarup ka baruh kiya tadi ku iya. uhh Iya nguji berati ke kini tunga darah nya lari. Engka te mung sak nya lari ku iya. Tang nadai mina betugung dia aja darah ne tadi. Beda inya pia tadi limping perlu datai. Nah nih dau unggal ku iya nadai eh nadai meda jelu nya lap uhh keti nya ditu ku tak darah tu bisi metu. Ku Tagung sambil ngaru ngaru pala iya. Ui, enda patut. Enti ngeman nyetau menyu bedarup nya labuh tadi, ko Limping wai. Nai amai ha, bendar meh aku nilik nilik sebelah tu. Uji dih ke nenggau sebelah nya engka bisi engka mata deh lansik bisi tepeda ke legi, ku Tagung. Duai palu ngiga au engka bisi jelu nya ngerayap sebelah nya ngerayap ke kiba kanan kah ke belalai baru ungkap seduai. Tang nadai ga. Hei. Salah tunggal. Ku Tagung ninga nyebut entadi. Au limping pala nya nyamai asai. Bulu pegu alu nyergu wai. Emm. Eh, anang tu kiruh ke nya agi. Arap mupuk kin tu. Kulu kin. Agi endur teka tuju tua din. Ko limping, au laban seduai ntah din endang sigi deka ngipa bayak nyaken nepan duai. Enda meh duai ibuh ngi tadi, duai ne ari intu berandau ari intu munyi. Bekenang ke utai nya bangat nyelai udung. Lebuh maya seduai ke bejalai laban limping ke dulu tagu ke dudi duai. Dia seduai tu bisi tau meda. Nemu kita daun buan nya wai. Gembar orang tiga iti daun buan tu engkah ku orang buah sibau. Uii chini nang ke duai mansau tisi jalai enta ti. Apu tagu peda agi nya buah sibau nya manah amai nyu mansau nya. Ku limping nunjuk ke buan sibau enta ri lu ka dijingkau iya. Tagu ulun nagang iya. Anang ti nyingkau nya. Uji peda dek atas gin. Dini dek bisi meda pun besi bau atas nyin. Dini dek bisi meda pun pun rambutan ba atas nyin. Ko le ko kitai nya tagu. Amai ga tenggau duai ke atas gin. Nadai meda pun rambutan. Nama pun pelaie, pun getah mesti nya dia tadi. Berunding nya. Ooh salah. Mutai tu ko limping. Nah. Uji tadi lu ngambi ngenap cuma ditinggal ditu. Anang tu anak ngibuh ke nya. Keratai da tua tu ba endur teka tuju tua nyin. Ku Tagu wai. Nama bejalai mas duai kin tadi wai. Datai ba ai terjun tadi duai pa lu ngenduh dia. Au dua dua mas sambil madam ke pichit ninga bunyi kata bisi bunyi ngerayap lagi iya nya kuati duai iya. Amm. Enda ke ntu lama endar enti jam kitai engka ku sik sepuluh minit ke nya duai ke dugau dugau ngan ti enta di dinga sik semetak au munyi punggung patah duai aja perlu bela nengau ke atas gin peda siku bayak wai besai amai benung nepan badan kayo limping lalu ngasuh tagu nya nimbak nya tadi. Nama? Kelinting pala kachit ke senapang peda lalu labuh turah bayak enda tadi. Laban ke tagu tu bisi mai raga mit da wai simpan dia pala beri ke baruh iku e panjut keluar. Udah nya pulai tuah ana lama tuah ditu burung tu nentu manah tu ko limping enda ka tagu nya meh jaku laban bayak nya besai bisi da bagi situ aya menya tadi ada situ. Nama deh seduai palu ngebu kediri pulai. Datai ba muto. Benung duai nyetat muto ka berangkat. Dia kena mukai-mukai bisi siku burung mansa pala seduai iya. Nemu kita aaa burung malam nya duai. Ko kitai au burung kebat. Au nemu kita reti burung kebat nya wai. Buruk ke enda manah menya tadi tuai. Mansa pala seduai iya. Peda nya pia tadi tuai bela nap munyi. Start muto lu mupuk. Laban ke jalai ngejai tuai au nyeliah ke iba nyeliah ka nanar lain tukar nyadi laju nya tadi nya meh iko bayak ke desan laban limping ke deriba tadi tagu nya belakang. Iko bayak laban nya ke pansut tadi wai nipas nipas berang nipas belakang nipas bau iya belama wai punggung tagu nya belama. Tadi. Au ketik ketik ke tagu nya ga jujok kia ga kati nama nya iko enta tadi. Tama enda lama da nya bisi ga malu belakang ga iko ngumba endar ga iko baya nya mancha endar enda wai. Eii iya nya tadi pan lalu malik ke belakang ke nepu ujung iko baya nya nepu enggi dalam raga kiye nawa kena malu belakang iya agi. Ku iya, tebenung iya malik ke belakang tadi wai dia meh tagu nya tak meta. Chin inang wai mata utai warna mirah au tan nitih aku seduai iya. Uii ku iya iya perlu nya nyadi weh nepu iku baya tadi au iya perlu malik ke mua baru. Iku baya nya ngumba meh gawai laban ti jalai nya belubang jai belubang jai muto duai nya kenyan kenyun kenyan kenyun terus ai nya meh ku baya nya weh nyadi ngetu ngetu malu belakang iya. Palik ai ke baru ga belakang agi ke mata utai nya entah nitih ke seduwa iya. Nyadi tagu tu tadi iya enda liyat ati legi ri ku ati iya din nda tenggau iya au pasang iya laban ke bisi lampu picit pala nya dawai ke beli ba china ngena chas nya dawai pasang ai lampu nya tadi lu tenggau iya ngagai mata ke ngagai duwa iya sekali iya meda. Indu siku wai au megai tanglung nemu te tanglung ti kina nya bebaju burak benun terebai nitih kesuai ari belakang nya meh tagu nari keli wai nya bendar nempiak barang limbing nya laju agi deh laju agi antung agai tu ari belakang mati parai tu legi ko taku nya wai kitai mega nemu pama utai baru takut takut baka nya nadai ngira utai bukai nya lalu mati dulu disebut nyadi limbing kemai muto tadi nadai nemu utai nya wai. au iya nyu tekenyit tempap siku nyebrang au ngudu ngudu nya tengah ngesu laju keni ke mata deh enda meda mua jalai tua nya baka ni nyeka laju jalai nyi nyai nya memang dikawai ku sidin legi ko ni ping deh nyaut tagu enda nemu utai anda peduli ke jalai jai ris aja muto nya mati tua legi enti indu nya ngagai tua nangkap tua ko tagu aaa ninga nya tadi iya nyebut bisi indu ngagai. Limping penalu nguji meda ari cermin muto. Amai wai peda iya mata nya mirah ceninang benung tudi duai ari belakang. Ooh nama deh nadai meh peduli ke jalai jai nya tadi. Ni ke lubang lajak aja ni ke batu indik aja men tadi au pengeris muto nya ris nepi ni inat men tadi nadai peduli ku utai ka ngerembang babas ngerembang sawit lebuh karung nadai peduli asal meh seduai idup nyawa diri nya pikir tadi. Nya metarik wai laban limpin kemai muto nyu narai peduli ke jalai jai ke tagu ke belakang dua nyu kenjun kenjun wai enda terangkat enda terangkat enda burit enta agi wai iku bayak nya ngai ngumba amai ga wai bendar agi ga ketim nya tagu nya tadi terangkat agi muto nya ngelantak lubang bendar agi iku bayak nya malu belakang tadi wai atai atai atai ka aku. Ni ga merinsa laban muto ke nginik lubang, ni ke merinsa palu iku bayak nya, ni ke merinsa gagai indu antu. Nadai sekena. Au nyadi limping ke mua entari nadai nya, nadai pedeh nama-nama nya tang lajah aja siku ke belakang nya ke merinsa mati udu mati kayau entari duai nyu bepegai ba muto nya ngai kia nyu labu. Indu antu nya ngumba amai kedi wai ngai ngetu-ngetu ngagai duai ne menda teka gagai iya, bukannya ka. Bayat nya dambi seduai iya. Kingka nya bayat da booking iya. Kini enda meh kitai nemu ne wai. Uhh. Dik nya nadai meda utai. Ti kami tu labuh empa antu legi. Ka deh nulung kami. Ko Tagu ga. Limping nadai munyi. Rik sekejap muto nya. Au Tagu ne tadi wai. Amang udah ka nyung kejua. Ari muto ne tadi kadi wai. Au. Datai derumah muto nadai di padam lalu kelantar ke baruh rumah kin din mia ni ku iya ami dut baruh rumah ti nduai perlu bela awak niki ke rumah ke laban rumah begantung nduai au ma tama ke ruai tama ke pintu ruai au tutup pintu ruai tama ke din tenggah dapur din baya lalu tikau agi tempuan kin nduai lalu ngerudu kediri seni nya enda malam nya laban ke baruh pukul sepuluh apai ngoi nai limping tu tadi bedau tindok. Laban ke tuai tadi betunu ga radio au dengar radio menya tadi pa sepuluh malam nya ninga tumas tegula laka nusi ke cerita iya dalam pulo au nya nya baru tinduk pulang ngan iya hari minggu tuai ke enda setiap pagi hari empat tampung cerita empulo nya. Nyadi hari minggu malam nya ulangan nya nya utai ke di dinga seduai tadi ninga tandu cerita empulo nya tadi. Seduai ke datai entara ti gesah-gesah nadai bebebak ngenu dua kediri dia. Apai enggau indai iya kena nemu utai ulu ili nya nyu pengap pengap nyu rangap rangap au nama mula seduai di gat ku apai iya weh. Apai iya ku nama nyegang au eih gila. Tagu nya mayuh tai peda. Ko limping wai. Au, ya meh ko tagu nya ko mayuh tai peda ngelara ti ari tu. Ngan nyadi ne meh tai peda. Ti kena meda ne percuma tau mati empa antu nya. Ko tagu wai ngeris ari sepiak. Indai tai angkat ngambi gayung. Nya lain keduai kupi. Kasut narai da buka, kasut nya tari. Nya ti ngasuh indai enggau apai nya begedai ati meda nya abih tanah magang ke dalam bilik ke iya. Muto ne ama deh ngira. Muto meh diberi rumah din. Au ni kenu antu nya mengena muto engka ke pasar kapit kin kini ngarai kitai nemu ke dau ai. uhh Anang guai irup dulu kopi nya tarit dulu seput bedue nusi ka meh indu indai. Nama pemedis penusah duai ti. Ku apai iya, laban apai nyegang tu nelap wai sigi bansa orang ke mentas empu enda jai jaku ngan bala anak tu wai. Dei nusi ketua kelimpin madah agi tagu tadi. Tagu nyelung langit au ngelintu ke mata. Ii kami dua igat tu tadi au aku lupa madah limping tu tuai. Lagu tu biak au nya meh tadi kami dua igat tadi nyuluh kin ngipa endok kitai ngelama tu nganti baya nepan keterubah tadi tetimbak ke mata munsang ko limping udah nya timbak tadi nadai ga meda utai nya labuh darah bisi tang nadai temu tubuh bejalai baru ke mua kin temu ke ba sibau tang nadai ga meda ba sibau tapi bisi ba sibau. Ketiga, ntah bulu kemin duai bulih timbak ke bayak. Udah nya tadi pulai. Pulai kami duai ntah di nepan muto. Bisi dep rimas burong ti nya kebat nya tadi. Pulai nya kami duai ke dek gagai mata antu. Mata antu ti ngagai ui sampai ke rumah ke tu. Ka di enda ngelari ke diri. Ka di enda ngelaju ke diri. Ni ke muto enda baruh din. Ka ejai panchit pegila baru kitai ngadu ke iya sama nyawa idup. Muto enda ngawa ulih beli kelalu usa. Jaji limping kena meli enda mengawa. Ko paguh meda lanjur ke pedih ati. Awak agi pedih ati ke limping nya tu ai. Emm ninga nya pia tadi. Indai iya tuchum ke diri au laban nemu tagu nya pedih ati ke madi tuai iya. Inya igat irup kopi inya ku indai iya wai. Au, radio parlu padam. Sida parlu berandau. Apai iya nyegang lalu madah ke tu. Naih seduai deh. Engka nya bisi jai mimpi salah burung kini. Engka seduai deh nah nemu. Nya suba ai terjun kalai seduai di ke nyuluh nya tadi. Belakang kin mimit ladang orang nya suba. Tang diatu narai nyadi ladang agi. Nyu repa kampung puang ba nya diatu. Nyadi iya ga suba deh mayuh bala indun gawa beladang nya. Au meh gawa bisi ke nya berekat bisi ke nya bepantap bisi ke nya mati menya suba dia enda alai orang numba ke bangkai sida nya ke nalah anjung repulai ke indun ke iya. Laban ke nadai passport menya tadi. Au mati ka atak manya tadi bala mandor ngai ngurus ke daya enti bai balai polis besai kes. Mayuh dia suba asai ti enda saling ingat ka aku. Kami dua indai agi ampit enggau orang ke ti manya gawa dia enggau orang ensing ampun sawit suba. Ukai ku bisi lima belas iku dah tumbak pengelama ladai udah idup suba dah nyadi. Tambah mega endur nya kala nurang menoh diri indu suba mati beranak. Munuh diri moi ari atas ke baruh king. Emm ti agi ingat nya aki taguk deh suba ku dah dak nadai tau nyin kemari. Dia betapa suba au udah pulai betapa nya nyadi manang nya segi alai angat alai nya ti nama ga pajuh seduai ri nyuki iya ngiga utai. Udah manah nya mereti enta ri keterubah dau diri tama kampung nimbak utai nadai dipeda enta ri nya mereti ati nitih kalu pulai duai dei anan neruske agi. Nasib seduai adi enda makai buah sibau nya enti makai pengujung seduai adi menya anak. Pia ku nyegang wai nusi sambil ngulung daun ruku sambil nyerut nyerut ke daun ruku wai udah nya teyang ngeru kopi belubah jaku orang menua wai leba purih sigi te mentas tu wai au ke nya kitai enggau anak kita ku bisi anak lelaki indu nya anang kasar jaku belubah ka iya nganu ke nya anang jaku kasar tu ai. Ninga nya pia tadi tagu ngelimping bala nensam ke mua. Sigi amai jaku apai tadi. Udah duai ke nimbak utai ke nera peda te titih kalu pulai. Ba ke nya ke nya tadi te enda ga ngawa asal duai selamat duai. Uhh nadai meh kami duai jang nemu tadi ku tagu ai. ti nemu utai baka nya enda ka kami nduai neruska enda ngelama tu kitai ngelama tu nadai kala kachau utai baka nya meda ngelama tu di ne kala madah kami duai ijang deh pia ko um limping weh sigi sengaja anak madah ke duai di ngai ke seduai di takut ku nya apai iya nyegang nama au indai iya pelalu ngidup ka api Au da nya tadi limping ba tagu lu bebela kati inya bela ke bayak enta agi udah nya bela tunu penu indai iya nyu makai baru sida iya malam tengah malam nya nyi au laban ke hari enam pagila hari minggu nadai gawa da wai baka nya ka nya tadi cherita ke dikongsi kitai madi ngai betemu nama au bakih kitai tu tadi. Iya mina beka bekunsi enggau Tan Sri Tuan Raja siti cherita aja. Bisi agi iya madah ke alai endur menua tu ngagai aku aja iya madah ngagai kita enda tau iya au. Ami duai aja nemu duai. Au manah main cherita madik kitai tu au aaa taja panai temu nama alai menua tadi. Terima kasih laban udah bekunsi ka cherita. Amm ning kita deh bisi kita wai. Cerita-cerita baka tu manah meh rindu macha ai, rindu ninga ne wang ai. Oh, lengka ku neka tu dulu cerita kitai. Ila aku nusi kitai baru. Anak nih ingat wang ai. Keep support this channel au ani irau datuk ila nganti PC aku datai ari Sibu. Udah nya Baru aku ulih nusi cerita kitai ayan mua nya. Berentak agi kitai ninga menti kitai ninga aku tu becerita nusi ke aaa nusi ke ensera peda mua nya rindu agi kitai meda iya enggau aba ke terentuk agi. Naja ari aku nya pejari pengelibau nya pejari tau kitai Sri Tun Raja ne ninga semua alai whatsapp channel. Sigat semat selalu. Jaga pengerai diri ari penyakit ke ba nyerekai diatu. Ngajar. Bye bye.